Kia ora hui hui mai no tātou. I te tai tangata e ngaro haere nei i waenganui i a tātou. No reira, ahatia kei hea o te motu nei, mehemea kei raro koe i tērā kapua pouri, tēnei ka tuku aroha atu ki a koe. Nō reira koutou e te hunga kua mahue tahanga mai nei ngā marae o tēnei ao i a koutou, kua huria atu koutou ki tērā o ngā ao, haere koutou i runga i te rangimārie, haere, haere, haere atu rā. Āe, kia ora hūmāna nō tātou āku kōrero, ka hoā koutou taku mihi tonu ki a koutou, engari me pēhea atu? Mihi ana ra, na te mea taku titiro a tenei kaupapa he penei me tetahi kia nei he whare kohatu. Na, ina tangohia kotahi i kohatu, a ka maha nga mea e taka i muri iho. No reira ko koutou nga kohatu e tu nei i te whare nei, e mihi ana ra. No reira tena koutou. Tēnā koe e Hōri. Ia wiki ka hakaaro au me pēhea te tae pokanga kētanga mō te kaupapa nei kia kore ai te iwi e pānui i te taua kai rānō. Ko koe te pokanga kētanga i tēnei wā, nā te mea e tae anō koe ka kitea ki tēnei kaupapa engari kia pēnei taku pōwhiri atu kia koe e hōri ki au nei, tino tangata koe i te kāinga nei, kaumātua tonu. Ko kāore koe haka tū pērā ana i a koe ā māku te kōrero. Mahara tonu ana au i au e tamariki ana haka rongo ana au ki a koutou tō whānau i runga i te reo irirangi o tautoko, kore e warewaretia. He ao tērā kua. Ko pahemo atu, engari e mau tonu ana nga maumaharatanga. E mahara ana au ka ara mai ai tata, na, ka hakakangea te wairehe. Etahi taima e mate ana i te hoaha ki a koutou na te mea kua ringi mai koutou i te hapa i te rima karaka i te ata po e aru i taku kuia. Nā, hei mea, he pērā hoki te tikanga i tērā wā, nē, ia ata, ka rapua he kaumātua, he kuia i roto i te iwi, māna te karakia o taua ata, māna e haka tūwhera ngā kōrero, ka mutu e rongo ana koe, ngā kaumātua nei, kei roto tonu anō i ō rātou moenga.

Ā, e ngongoro mai ana. Nā, ko ngā kaimahi o tautoko, hoi noa he kaumātua tonu anō, ā, i te aroha pea, āni pea hanga, hanga moe ana anō ki ngā kaimahi nei, ētahi wā, kotahi miniti kāore he kōrero. Nā, ka taria nei koe kia ara mai te iwi nei. I muri i te karakia, kua hakawhitiwhiti kōrero noa iho. Mō ngā take e pā ana ki te iwi i tēnā rā, i tēnā rā. Nā, i pēnei ai taku kōrero nā te mea, hei ko tāku, nā wai i teka, ehara tēnei te hakarite, nā wai i teka ki, ki ērā taonga, engari aini pea ko te āhua hou tēnei o tērā tū mahi i, i roto i te ao hou e tū nei, nē? Nā te mea tērā ao, kua, kua hipa kē. Ko koe te kanohi, ko koe te reo o tērā taonga o tērā ao, e mihia. Tautoko te.
Ae rā, engari e whakaaro ana i iaianei, me pēhea, me pēhea, me pēhea e rapu atu i ngā tāngata kaha te kōrero, e ū mārika ki te reo. He tino, ka nui te aroha, ka nui tera te aroha mo te iti o nga tāngata e mohia ke ana ki te koruru i to tatou reo rangatira.
Ka mutu, ka mutu kia mohia koe, he waku pekanga atu ki tautoko, me kare ki te whakawaia ratou mo te hē o nga take. Kosi reira, ka wananga matou i te, te haka rongo atou ki a ratou, E kōrero ana mō te rāwekeweke i tērā tangata. Anō ki a rātou e kōrero ana rātou mō te whakakore i te um, genetic modification. Mm. So, and ka peharangia, peharangia, ka haere atu, me te hoepa, kei kō no atu wa koutou korero, kaua koutou whakaoho i tō tātou iwi kia oho kino nei i runga i te kuare mm. o ngā korero. Na te, mei koe mohio nei a te rawekeweke i te, e moe ana koe a te ira tanga, te kau tene, whakawha ana ia na te, me te waia mama i reira. Na te, um, e mohe ana koutou he aha te ira tangata, he maha, tino marama ana koutou e a te mea te rawekeweke nei i te tahi mea. Oh, well, you know, ko te, kaua e, genetic modification, ko e tera ta ratou tino hihe te korero. Na te, hena, he aha te genetic, he aha nga genes ki a koe? And of course rawa ratou i mohio, rawa ratou i mohio i runga i te mea rawa nga, see koe tenei wetahi o nga take mo a muri ake nei, horekau ke te Maori e whakamohiongia ana, e whakaurungia ana rainei ki wenei momo take tino hohonu. And you know, ka korero au ki te hunga putaiao ka mea mai, oh, We're committed kia whai reo te kaumātua. Matty, me pēhea rātou e whai reo ai, me rātou kore mōhio mm. he aha te take. Mm. Tau ka haere te au ki reira, uh, ko nau whakawāna ki a ui ma taua whanaunga o tautoko, ka kite au rawa rātou e mōhio ana, koe tērā kē ko te raruraru. Tau uh, hoki atu au ki ōku mahi, ka mea au ki a Linda, Linda Smith, me tētahi o aku hoa Māori, me tuku tātou i wētahi rangahau kia mōhio ai tātou me pēhea te tuku kōrero ki te Māori, he aha tēnei mea te rawe ki te ira tangata, ērā mea katoa, i te mea he take nui, koe tērā ko taku tino rawe kia tautoko, haere atu koe me ō take, Whakarongo mai ana rātou, oh, next minute, haere ana ki. Tautohetohe ana he taha he taha. Tautohetohe ana, pae noa iho. Nā, Marla Nepia rā, tērā o tātou kaumātua te kāingana, oh, mā rāua ko taku karani e tautohetohe, nāna taku karani i kanga he, he, he, he aha, he uwha, He uwha pakoko. I runga tonu i te reo irirangi e rongo ana te ao katoa. Nā kua hei tērā e noho ana i tana taha, e whetē ana ngā kanohi, he aha hoki wēnei āhua kōrero? Whakaoki o tō krahi? Ā, e, e, e, e, ha, e utu ana ia i te kanga ki te kanga, Ka engari whai. ko wāna kanga nō te Paipera kē, Nā. nō reira, hoi nō Ngā tana ngāwari kanga tonu. kino rawa, kararehe pohara.
Kei a te waka. E, ā, ērā tūwhai āhua kōrero katoa i, i rangona. Āe.
E, ki tērā reo irirangi. E. Nē, i te mea he whānau te kaiwhakahaere, taku whakapae, koe tērā tētahi o ngā māmātanga. Ko ka peka atu, we take time and peka noa atu atu ki te kaputī, ko ngā iwi nei mahi kaputī ana, ana, and horekau i te, Iāianei e hanga rerekē ana te āhua o ngā, like, ahau ki runga i te poari o Ngāti Hine, kore au e tuku ake te peka noa atu ki roto i tā rātou, tā rātou mai, nā te mea kē haka, tika au ā rātou reo.
Tautoko wha. Kawea haere ki reira, hakawae i a rātou mō te Tō rātou kore e mōhio ki ngā hohonutanga o te ira ahane, raweke ira. Me āta whiriwhiri, nē, hā, te tohungatanga o te iwi kei tēnā reo irirangi, kei tēnā. Ina huri atu ki te o ngā reo irirangi nei nā, hā, me kōrero rongoā ake, kei reira kē tō rātou mātauranga. Rongoā momi i taru nei. Nō koe te tai o ngā reo iwirangi i mahi ai ahau, e kore au e whāki ko tēhea, ko rakau he pūtea o te, o te, o te rereo, o te mea nei, o te reo irirangi nei, o rakau ke he, he pūtea, Utu ngekenge ana ahau ki etahi taru. Ko te raru kei horakau ke au e kai taru ana. Mahara nau ka homai taku utu ka hunangi ahau ki raro i te taku te turu o taku taraiwa o taku motu. Etahi ka warewaretia. Tetahi ra pehara nei ka mahara au oh he taru kino ke raro i taku turu Kei te titiro ngā iho ki raro, kī katoa nei i te, i ngā pepa hiri wānaka nei.
Kāre te, kāre te hoko kia whai moni ai koe. Kāre te hoatu noa atu ki aku whanaunga. Āe mā. Ināianei o tino, tino nui te hihia. Hai ki te ronga rongoa. Ko nga kaumātua, hai ko Hihiana rātou mō wā rātou momo māuiuitanga. Engari haere te mea ka momi, engari he āhuatanga whakamahi anō i te ronga rongoa. Kua hakaetia hoki i roto i te ture, kua hakae te Pākehā, he oranga kei konā mō ētahi o ngā māuiuitanga. E mōhio nei ngā Indiana o Amerika ki tērā rongoa mai rānō. Katahi ka haere mai ki roto i te ao nei, katahi ka whaka ka maminga ia ratou really e he horekau tena i te mea pai. Me te tini ano o nga nga nga tau he tau no no ake engari he he rongoa. He rongoa. Ina, ka, ka, ka rehu atu i te paitini ki runga i, i wēnei o ngā momo, i momo rongoa, engari he kino atu, kino atu te, te mea rehu atu ana. Ai, ai. Yeah. Te paitini. Mm.
Yeah. So ko koe kei te whakahaere i uh, tautoko i wēnei rā? Ko koe kei reira kei te hakahaere? Oh, kei reira hau, kei reira hau a, āwhina atu ana i te kaupapa. Yeah.
Taku tō mai a, ko taku, i ringihau i te reo irirangi rā, ringihau i te whaunenama o, o Tautoko, ah. pātai ki te kōrero ki te tangata nei, ah. te patipati kia, kia haramai ki te waiata. Oh, ka pai. yeah. Kona e mai ana. Ai. Tatari kia mutu tana shift, hei ka whakaoki kōrero mai. Ka pai, ka pai.
Engari, nui, nui, uh, he nui tonu te whārua kua, Ko mahua mai i te hingatanga atu o te tuakana, a Sir. Ka tae ka kite atu te nui o ana mahi. Ooh, pono te nakoro, ne, ke ngaro ra no te tangata. Tae no tatou ka mohu ki te nui o tana mahi. Tika na, tana tena.
He reo tana mai. I runga tonu i tēnā ku, ā, nā, he kotititanga tērā. Ā, me kotiti, kotiti. Ā, kore, raru atu kotiti. Ā, nā, pēnei me tūnei kei te reo irirangi. Taku wahine he, ā, he wahine mahi toi. Me te ātaahua o wāna nei mahi, Ko tētahi o ngā kuia nāna a Makarete i ako, ko Mateke, engari i te matenga, riro katoa mai ana taonga, ana pukapuka katoa i a Makareta. Kāore au i aro atu ki ngā mea nei, nā te mea ehara i te tangata e uru ki tērā ao, engari kia. Kia kite ai koutou i te haka hirahira o ngā taonga nei, me hoko rawa e ahau he wāhi whare, hei whare pupuri taonga. Pērā kē te haka hirahira o ngā taonga nei, kātahi nō te roanga atu, tahinao ka mārama ki te pēhea rawa nei te ātaahua o ngā taonga nei, engari ko te mea aroha kē, hei tāku, kāhore kē e eke. te mōhiotia o te kuia nei, te mihi a te iwi, te tautoko pea a te iwi i a ia i te wā ora ana. Engari kia ngaro nei, kātahi ka puta mai ngā taonga, te mahi a te taonga, nāna anō i mahi, ka kite au i te hohonu o tōna ao. E hāngai tonu ki tāu e kōrero nei, e tai wā, kia ngaro rānō te tangata, tae noa ka mōhiotia tōna. He aha te kupu Māori mō te wāriu, mana? Tōna mana e roto i te niao. Engari kia moe koe. Kura nau mō a... Mō Cyril. Nā, mō Toi Maihi.
Āe, āe, ō, āe. Toi, Toi. Āe, āe, mō Toi. E teo ana mahi, oti rawa i a ia, he pukapuka, te mutunga mai o te ātaahua. E kīia nei anei nā tērā tū kōrero, haka rārangi kōrero he mōteatea, engari nāna ake, ki te reo Pākehā, e whakauru ana i ngā kupu katoa, e kupu Māori tūturu nei, e hāngai ana ki ngā tupu, i roto, ngā tupu i runga i a Papatuanuku, me ngā kupu katoa e hāngai ana ki tērā ao. Kātahi ka hoatu ki a Ron Wihongi. Āe. Nāna i huri ki te reo Māori. Oh, ēnei ātaahua tērā reo. He haka pai anō, kāore anō te ao nei i kite noa i tēnei, nā te mea kāore i tāngia hei pukapuka tohatoha ki te ao. Engari kei a Takuhoa, nāku i pānui, tē. mutunga mai o te. Ātaahua o te reo.
O tana huri i te reo Pākehā o Toi ki tōna reo Māori. Nā, he pito kotahi noa iho anō tēnei o ngā taonga nei, kia kitea ai tātou. E rite tonu he whare pupuri taonga. Ko te kotetitanga ko tenei, kua kite ahau, i anana, kaore au i marama he aha te putake o kia tiakina tonu tenei mea e, kua ngaro ke tera ao, engari e whanau hau mai ana i roto i nga mahi a taku hoa. E ata tiki ana, ina hihia, i roto i ana mahi, ka hiahia hakaaro ia, haere anake rera, Whai. Ka noho, ka pānui ngā kōrero. Ako ko mate te kuiera, tata tonu, ka ngaro atu me ngā taonga nei. Āe. Ko tana akonga tēnei, e hoki atu ana ki reira, kaua kia rite rawa. Nā. Engari. Nā, kia whai whakaaro ake. Anipa he wāhanga iti nei, ka tangohia mai, ka hakatōngia ki roto ki tōna anō hinengaro, ka tupu he kauri. Taonga nui tēnā. Nā te mutunga mai, kua uru ki ana mahi e tū haere nei i roto o tēnei takiwa. Ko te tangata mōhio, te whare a Hākinakina Hau e tū nei kai koe, he ingoa tōna? Papa Hawaiki.
Papa Hawaiki.
Nā, haere koe ki reira, te pātū kei waho, ngā tauira Māori kei reira. Nāna, haere ki te whare hau e hangā ana ki te hōhipere o Whāngarei mō ngā mahi rongoā. He mate pukupuku nei. Inā noa atu te ikeike o te te whare nei, nā, ko ngā tauira Māori katoa rapa mai ana kona, nāna. Ko te whare pukapuka hau e. Tō hoa te. Āe, nā taku hoa. Te whare pukapuka hau e mahia nei ki Kaikohe. Āe. Ko tētahi wāhi, nāna ka mutu e hakauru atu ana. i i ngā ngā pūtaketanga i roto i ngā mahi a te kuia e kua ngaro nei. Kāore moana e āu hakapo ake i tēnei kōrero, engari nā te wairua i i panga mai ki runga i ahau. Tēnā pea whaea ko te te tino tikanga o te tino aronga o taku kōrero, ko ngā mea tawhito, E, kei a tātou e pupuri ana i tēnei wā, aini pea ehara i te mea kia mau mārika tonu e te tūturutanga o ērā taonga, engari he. Akonga. E, koia rā.
He akonga.
Hei haka tupu, hei haka whānau hau mai anō i ērā mātauranga i roto i te āhua o te ao e noho nei tātou i tēnei wā. Mā reira ka kore e ngaro, ka tupu tonu tātou. Ai, ka kano wera mea ai. Ai, engari kia, kia moe. Ara tēnei i te take i mau mai e koutou. Ai, engari, engari e pai ana i roto i tēnei, i tēnei kōrero me te kuia, ka, ka maumahara au ki tērā kuia, naku hoki ai taki mō tētahi wā, ka manawa pānui hau, ka tahi ka waiho ngia. e tōna iwi, kia haere mm. manene i runga te tōna mm. ao. Mm. And kona i whakaaro ana, hei, nāna, nāna no hoki, te whare o Kohewhata. Nāna mm. wera a, Kia ora. a raranga. Tuku kapa. Ai, Kia ora. Tuku, ai. Mm. Wera mea, engari ka māwiwi ia, ka, ka kaumātua haere, ka wareware, ka pā mai ngā mea, and e tū no tangata Karaitiana ia, and ka miti rapu ngā mea Karaitiana ki ngā mea Māori me wēra mea katoa, katahi ka waihongia e tōna iwi. Na, ka haere mai tētahi atu anō ngā whānaunga, horekau whānaunga ki a ia, engari na rātou ia i tiaki i runga i te aroha nui e ki a Pērangia. Ko te, ko te tauira o roto i tērā kōrero ki ahau, whakaaro ana au ki to korero mo Cyril kia mamae kia nga mea katoa i mohio e au he nui rawa to tatou piri ki wetahi whakatauki me te mea nei mehena ano motuhake koe tera. Pēnei, e rongo ana koe i te kōrero e kore te kūmara e kōrero i tōnā reka, engari he take anō mō tērā whakatauki, horekau kē i mea whakakorea rawa atu, hau noa he whakatūpato kia whai whakaaro ai koe. Kia hūmārie. Kia hūmārie, engari ko tā tātou, ko hopuki atu, kia au he tikanga Pākehā tēnei, Ki a au he tikanga Pākehā tēnei hei, hei patu tonu i tō tātou hinengaro, i tō tātou wairua, kei, kei whakahīhī tātou i tō tātou kaha pai. Nō reira, you know, ka, ka, ka, ngā whakataukī nō ngā, nō ā tātou mātua, Engari ko te whakamāramatanga o ngā whakataukī kua āhua riro kē ki raro i a whakaaro Pākehā. Pēnei nei, e kore te kūmara, koia tērā ko te tahi, ko te āta whakanui, oh, where to, oh, tēnei te tunu kōrero o taku māmā, Tētahi o ngā o ngā whakataukī kaha mahinga i roto o Ngāti Hine, me whakaiti, me whakaiti, me tino whakaiti. Ka mea mai taku māmā, ko tērā i hangaia i te wā o Maihi Kawiti, kia kapi ai te māngai o ngā wāhine e kaha ana ki te kōrero, e kaha ana ki te whiriwhiri take. Ea, ea, me whakaiti, me whakaiti, me whakaiti. I te mea te nui o ia, he uri nō Hineāmaru i heke mai i te tupuna wahine. He maha ngā whakataukī e pērā ana, e, engari ko tā tātou whakamāori i wērā, whakamārama i wērā whakataukī i tēnei rā, e, he anga mai ana ki tōku whakaaro i te whakaaro Pākehā. Tukana. Kore tatou e, kore tatou whakanui, ka mutu, mana koe i te, te tahi o i te tui tera wiki, te tahi o aku hoa e, e hakanuia ki roto i tana iwi, and, and kore e whāki mai i pēhā rānei ka puta, me te oh, hara mai, oh, you know, you know, tahi ka whakaiti i a, i a ia anō, me te au, kore koe e whiwhi tera, uh, tohu mehemea horekau i āhei ki a koe. Nō reira, e tū Māori mai me tō tohu, me, me wērā momo mea. You know, ko, i a koe kōrero, ko, i, Āta. haere mau ko Cyril ki te, um, Tainui, eh, te Taraia kia hoki mai tāna ingoa, Tainui, me te, ah, Zero. Haere mau te hui a... Ko Tira, ko Tira i a e tamariki ana, ko Tira. Tira, āe.
Well, ka haere mātou ki te hui o, o Te Miringa, ka tae atu mātou, just ko ia me te, tana hoa, ko wahine nei, raua muhe ko wai, nā me māua ko taku kōtiro. Ka haere mātou, horekau tangata, ko te tungāne o Te miringa hei kai mihi a matou hore kau e reo Maori hore kau e tangata e tu poupou era mea anyway ka timata maua ki te korero kia maua mo nga take i mahi tahi ai matou i te wa me taku pera me te oh heck yeah ko tino Kaumātua kē, kua tino kaumātua kē māua, mātou, i roto i ngā mea mahi Māori nei, e kore mōhiotia, e kore mōhiotia. Na me te miringa tētahi, e kore mōhiotia. Ko tāku e, e, e kōrero nei ko te, ngā haka taukī, ngā taonga, ngā taonga kōrero tuku iho. Katoa wērā mea, I need pay, ehara kē i te punga e pupuri i a tātou ki raro o te moana, engari he hōmai kaipuke e rere ai tātou ki tētahi Hawaiki hou. Kia ora!
Nō reira, ko Tautoko tērā, i tōna wā, he taonga tuku iho. Koiēnei ko ana wānahua.
Kia ora. Ka nui taku... Ko ana maramara. Ka nui taku tautoko i wēnei kōrero. Te tai o ngā akoranga nui ahau e tupu ana i roto i tō mātou whānau. Ka hana pāpā te kia te kawe, waiho kia mate rā anō te tangata, ka mihi. Nā, me pērā hoki mō ngā kaupapa kau tātou, waiho kia moe rā anō te kaupapa tahi ka kite i te ātaahua me te pai me te tatari ki aua taimarae. Nā, me kōrerohia te reka o te kūmara, kei wareware te kūmara hei reka, kei roto noa, kei, ko, kei reka, kei kona. Ko hau e mena, he kūmara hau. Kia ora ngā tīni. Yeah, he kūmara hau. Kia kaua, eh, mā te tangata atu e whakaaro, ā, te tikanga o tērā, kore, mm. koe tērā te tikanga o te whakataukī au. Mm. E, yeah. you know, mm. kia māu anō e rapu. i te, te tohutohu, i te whakamāramatanga. Pātai tēnā kia panga atu ki a AJ, kia mōhei mātou i ea te uh, utu a tō māmā i tō nohoanga ki te kura. I a koe haka tauki rānei koe i a koe reira? I te kura?
Ai. Ai. He aha te tai haka tauki? Uh, e mōhe ana koe? Mā whero, mā pango, ka oti ai te mai. Kia ora.
Nā, me te haka Māoritanga o tēnā kōrero.
I aha nga te mea ma?
Ka hoki mai ki te riro ma ai nei, ne? Ok.
Na ko te, oh. Ae, a ka maramatia mai. Ko te mahi tahi a te whanau, koe, oh, action. Kia ora, ae, no, ko te ara tika. Nei, ka pai.
Mahi tahi o te whanau. Ko te mahinga tahi a te tangata, a te. Kia ora. Tika ana ne? Ae. Te tangata mangu me te tangata whero.
He aha ano nga kara?
Ma whero ma pango. Oh, ma whero ma pango ka oti ai te mai. Ngaro ana a ma.
Kei a ma.
Kei a ma. Tika ana a Jane, tika ana.
Aue.
Nā ahau e titiro ana ki te pikiti ana a Whakaranau ki tētahi atu o ngā whakataukī o te kāinga o roto o Te Hokianga, ā, koro ana mō ngā toka e rua, ā, Ko Māpuna tētahi, ko Akiha tētahi. Nā, ko, e kōrero whakarite mō te hūmārie me te whakahīhī hoki, nā te, te toka i Akiha e, e toka whitinga rā, te toka i Māpuna, ko ana tau e kite atu ko te ripo kau. Āe, nā, ko hau e mea ana, āe, tino tika rawa atu tērā, me hūmārie tātou, engari wētahi tāma me Akiha hoki te rite, kia kore koe e takatakahia e te tangata. Me, me hūmārie rawa koe wētahi tāma, kei, Kei takahia koe te tangata. Engari ko te, ko te āhua o te hū, hūmārie e whakamāramatia ana e tātou i roto i tētahi whakaaro kē atu. Ko te wāhanga i tukua mai, hei, hei, hei whakataukī i tērā, hei whakamārama ki a tātou pēhea tō tū, hei, hei um, horekau e mea ana, motuhake ake, me pērā. Ai, ai. Nā, you know, e, i a haora o tērā kaupena, ia, ia, ia.
Ai, ai. Hei maha a tātou taonga e riro haere ana i te pākehā. Pēnei te kupu iwi nei, ko ko tau atu ia nei ki tō take. Te tino take i
mau mai e koe.
Well, tuatahi. Te kūmara o Ngāti Hine. Te kūmara.
Hōri tētahi o tā mātou pāpā, tupuna pāpā, ka noho mātou, ka mōhio mātou He take kei te haere, ina, ina, ina pēnei tana tīmata kōrero, hei tāna, ā, i a au e noho ana i, i taku tūporo i roto i te manga, ā, maunga taniwha, ka, and, ka tīmata ia te kōrero, ka mōhio mātou me āta whakarongo, of course kei roto ia i te maunga o te taniwha e kōrero mai ana, me tana noho i runga i tana tūru, i te whakaaro au tērā i taku kitenga atu i a koe te he nui ngā kōrero o maunga taniwha, engari i tarita mātou pāpā i a mātou ki reira i roto i tēnei mea i te pūrākau kia rongo ai mātou ngā mea me whakaaro mātou mō te tiaki he, he, he take atu ahakoa ko mātou noho ā, Ngahere nei i roto o Ngāti Hine, he whanaunga atu ki te ngahere o roto o Maunga Taniwha. Nō reira, ina wehe pērā atu mātou, must me tū ki roto i te ngahere raka, hoi anō, ki te tū, ki te rongō e te mauri o reira, o Maunga Taniwha, hoi anō, tērā. Nō reira, i a au e noho ana i runga i taku tūporo me te whakaaro, ka rongo au i te kōrero a David Seymour, koia nei, ko te tū mai hei, hei whakahaere i a tātou, tuarua nei, a Tene rā, a Poporai nei, he rawa mō ēnei anga rā, but a te tuatahi o Hune, koia ko tū mai. Te Pirimia tuarua nei. Koia te Pirimia tūrua. Nau, i roto i tēnā, tēnā whakarongoa tonu ki a ia, me tana kōrero e kore ia e whakahae kia, ā, kia wehengia moni Māori ki te Māori, kore ia whakahae kia, ā, ki te, te moni, whakautingia te moni ki ngā kura kaupapa kia moe ai koutou, ko 60 miriona mō te katoa o ngā kura kaupapa, mēnā rā ka ea, Mo te kura kaupapa, so kua whakakorenga ia he nuinga o tera, he nui nga mea o te hauora kua whakakorenga, he nui era mea katoa. Te mea i tae mai ki roto i toku whakaaro, ko te patai, mehemea te hunga Pakeha he ethnic group, Nē? Mehemea tēnei mea te Pākehā, he ethnic group tērā, mehemea e āe ana koe he ethnicity te tū Pākehā, then he aha te take e whiwhi ana rātou race-based funding? Ko te nuinga o ngā moni o tēnei Kāwana, horekau e haere mai ana ki a tātou, e haere ki ana ki a rātou. Ko te take nui o tēnā, ko te tū mai o te Pākehā, ko ia te mātanga o te ao. Ko rātou tērā, ko tātou ngā, ngā pōhauhau hōhā nei i te taha. Tau, tērā taku tino pātai, he whakaaro nui, mehemea, tēnei mea te Pākehā, he ethnic group.
Ka pai. Homai ngā whakaaro. Āe, homai ngā whakaaro.
Homai tō rā te taenga mai ki konei, ko riro ki a rātou. Te nuinga o ngā rawa, te nuinga o ngā whenua, ko uhia wā rātou mapi i runga i ngā whenua, ko wāwāhitia ngā whenua katoa kia riro atu ki a rātou. Ko nga putea nui, kua whiwhi ratou mai i aua putea, a whiwhi tonu ana ratou. Enei ko ngai tatou, te iwi Maori, ko nga whana me nga hapu, e noho pohara ana, na te mea kua ngaro ke atu te ahei ki te whakamahi nga whenua tuku iho i nga matua tupuna. Ae.
No reira ka whai whenua ratou, kua ahei ratou ki te mea ratou He tangata whenua? Ū, koia rā, ko rā te hihia. Ū, he, he, he, he, ko humuhumu tērā. He, ki wētahi o rātou, he indigenous rātou ki Aotearoa. Nō reira, mehemea e pērā ana, um, he ethnic group tērā. Ko whai whenua, ko whai te reo, te nuinga o tātou, ko riro mai i tō rātou reo i a tātou, ko riro mai he maha ngā mea, ko mataku tātou i te kōrero i te mea, oh, tētahi wāhanga o taku whakapapa e Pākehā, ka ahangia au tērā. Mm. Ko hau tōku whakapapa pāngarau tē whai ana, he hia miriona tāngata kei tērā taha ōku e mahi ana i tōna mahi. Ko hau kei konei uri nō Kawiti rawa e nui ana mātou, nō reira, hei ahau e mahi tēnei taha. Ennore kau au e raruraru ana i tēnā.
Nā konei e haka tūpehupehu ai ngā Pākehā i ngā wiki tata nei. Inā hoki ko Marameno tera, e kōrero ana e roto i te whare pare mai tēnei, nā te Māori e haka ai noho mai i koutou ki tēnei whenua, anō nei he manuhiri koutou ko mātou kē te tangata whenua. Mātakitaki au e te ao o ngā Pākehā rongonui nei, ētahi, Kāore ehara i te hunga e mōhiotia ana mō te mau āhara ki te Māori, ehara i te hunga ka kī whero, engari i whara rātou i tērā kōrero āna.
E whiti rawa rātou kia whara. Ko rātou anō e hiahia ana kia kīia rātou he ethnic group. Āe. Ai rā horekau i te ethnic group, ko rātou e hihina kia kanganga e rātou he indigenous ki Aotearoa. Indigenous pēhea nei?
Kiwis indigenous.
Yeah, Kiwis and he Kiwi rātou. He Kiwi. Oh. Ka mutu ina riro atu tērā, e, yeah, ina riro atu tērā tūranga i a rātou, ko ethnic, e, e, e ka whakaūngia tērā i raro i tā rātou ethnicity.

Kia Māori rā tonu.
Mā tērā whāki atu ki a Seymour. Tēnā pea he tata ake te ngākau o te Māori ki te ngākau o ērā o ngā tāngata whenua. Āe.
Ki ahau nei, ki au ake nei, horekau e rarureru ki tērā hunga, taku, taku hoha, taku pai, engari e mōhio ana rātou ko wai rātou i anga mai rātou i hea. Te Pākehā, horekau, Nā, hoina wēhea? Tērā ētahi Indiana i āinei e hē ana kia, kia tū hei tangata whenua ki konei. Āe.
Ahatia kāore te, tēnei mea te Tiriti i haina te o rātou tūpuna, Āe. ko rātou i mea nei, ā, ko toru haka tupuranga, tērā ētahi ko whā, Āe. ko rima ake. Ia, wētahi ko rima ake. Hei tā rātou, tūturu rātou nō konei. Ā, hoina, rīkarika pai au ki tērā. Āe, i te mea horekau anō tātou i whakamanatia he tangata whenua. Ahakoa anō ngā whanaunga o ngā moutere, ko rātou hoki e mea ana, E! He tangata whenua nō konei, e hama. Ea, tika hoki.
Ā, ka hoki anō ki taku pātai. You see, i wērā mea katoa, mārama ana ki a au, e mārama ana ki a au ko tangata Tiriti rātou te katoa. Ka hoha wētahi o ngā tāngata o te moutere ki ahau mō taku kōrero. But kāore, āe, he whanaunga koe ki ahau i runga i tētahi wāhanga, engari i raro i te Tiriti o Waitangi, Tangata Tiriti koe, tauiwi koe. Ahakoa. Ia, e, e, he, he wāhanga anō tērā. Ā, engari, mehemea ka riro, ka āetia, whakaaetia te indigenous nature o te Pākehā, ko te Pākehā he maha ōna, ā, kārangaranga, ina, ina riro i a rātou te indigenous status, ko Taea, ko Mengia, he ethnic group tērā. Ko tāku, me tino korero tātou, ko whakapae ana au, mā roto i tēnei huarahi, ka taea e tātou te tautohe atu mō te nui o te moni, te nui, te, te nui o te rawa i tua atu i te moni, mm. e haere ana ki tērā hunga, and ko tērā hunga, horekau ko ngā tāngata whai moni noiho nei, ko tērā hunga, ko ngā tāngata tino whai moni. E mārama ana e, engari tena pem e hoki ano ki te pūtake o te raruraru nei, ko nga rerekētanga o nga aronga o nga kupu nei.
E, pēnei me te, waiho te tangata whenua ki te taha, e kore a āhei, e, kia hakamahia tērā īngoa tangata whenua e tetahi atu iwi. Motuhake i whānau mai tērā īngoa i te reo Māori. Nō te reo Māori, mō te Māori tērā kōrero. Oti atu, nē? Engari, kua tau kē tēnā, nā te mea, nā tātou i whiriwhiri, ā, he tangata whenua tētahi, he tangata Tiriti tētahi. Ko te raruraru pea ai nei ko te reo Pākehā, e kī nei koe indigenous, nā te mea kore rātou e kī he Māori rātou. Nā, kore.
E, ētahi wā, kōrero pērā ana tātou, ngā iwi taketake o Ahitereire, ko rātou ngā Māori o reira. E kōrero pērā ana tātou ētahi wā. Kore tātou e kōrero pērā mō te pākanga. Ka hore. He kōrero kē tērā mō te iwi taketake o taua whenua, nē? Nō reira, indigenous. Ā, hoi anō rā e tātou mā, kia tūpato, ko te indigenous, ki a au nei, me mau tonu tōna tūturutanga. He aha tōna tūturutanga? Ko te iwi tuatahi, nāna tēnā whenua, nā ōna waewae tēnā whenua i takahi, e, mōna tērā karanga. Engari moana koe ki te hakautu a te Pākehā ki tērā kōrero? Kōrero. Ehara te Māori i te, i te iwi tuatahi ki te tākahikahi i te whenua. Ko te kōrero tēnei a te hunga Pākehā. Ko ngā Moriori kē. He Māori tonu ra. He mea pat, oh, no, ki te ao, no, he iwi motuhake rātou, rerekē te reo, rerekē ngā tikanga, ko ēnei ko ngā kōroranga Pākehā. Engari me mutu te pōhē, ni, ka haere, ka haere au ki, ka haere au ki Rapanui, i roto i to rātou reo, e te tai wā e au e noha ana ki te Poari o Te Taura Whiri, Na ratou i kawe ki rera, ka hakarongorongo ahau ki a ratou korona, ki a ratou, a ratou he maohiohi, he maohiohi, hanga pera ki to ratou reo, Moriori, Maori, a, kotahi putanga, kotahi putaketanga o enei korero katoa.
Ka haka hehe te Pakeha. nē, e kia rite ai tāna e hiahia ana. Nō reira ko te indigenous, me waiho ki tōna ake tikanga. Ko te iwi tuatahi, nāna te whenua i takahi, nā, ka tika te kōrero indigenous, nē. Ka tae mai nei ki te kupu tribe nei, ā, ka pērā anō. E kore e taea te kōrero iwi. Iwi motuhake mō tātou. Ae, ka tae ki te kupu tuawha ki te kiwi. Pai ana. He aha te mana o tena kupu o te kiwi? E pai ana tena, mohio koe e pai ana te te ki mai a te tangata he kiwi ia. He aha te tikanga o tena kupu? No te mea tera e tai Maori ka mahi. Oh, ko he manu.
Manu rere kore. Kore, nē. He manu, kāpō.
Kore kau pākaurua. Hai, nui tōna ihu.
Engari ko te tīmatatanga o te, te whaka, te māreherē nui o tērā kupu, i puta mai i te Pakanga Tuarua, i te, nā ngā, nā ngā Amerikana, i te, i te, Taenga mai o nga Amerikana ki konei, ki nga nga wa ratou rauemi katoa K1W1, tae ka kiwingia e ratou nga oti ake kia kiwi tatou i nga kuaretanga o te Amerikana. Ka peha rangi tatou i te kuaretanga o wenei Amerikana. I a Trump mā. Oh, ka hana te kororotea o tera kupu e nga Iniana, ko rima miniti ki konei, kua maea te ki ake, he Kiwi ahau i a nei? Tena tau, e tukuna kia haka tepe i taku korero, haka utu i to patei. Na te mea ko te, te iwi nei, ko tena kupu, iwi, e haere tahi ana me nga mahi. Ngā mahi a ō tātou tūpuna, i haere mai rātou i i tāwahi o te o te moana, e haere tahi ana me ngā mahi pēhi a te Pākehā i ō tātou tūpuna Maeroano, ērā āhuaranga katoa e whai wāhi ana ki te kupu iwi. Kāhore kē e. Ko te kupu tribe e wātea ana i ērā mea. Ko te kupu iwi kāore e wātea ana i tō tātou hītōria. Me uta te hītōria, me mārama te tangata, me me koro iwi ana tātou, ko te hītōria o te iwi Māori te kākahu o taua kupu. Nā, e kore e taea e te Pākehā te kī he iwi ia. Ko ngā, ko ngā karanga Māori nei, waiho ki a tātou, ki te Māori. Ko te tribe, pai noa hoki ki au, mehemea hiha ana te Pākehā kia kī ia he tribe ia, he hore kau he raruraru. Ki au nei, kaua tātou e me, e kore rātou e, e āhei kia, kia tū rātou hei tribe, mēnā koe tērā ko tō rātou hē, pai tērā, e tuitui i a rātou anō. Nō rātou tonu taua kupu. Koia ra.
Ka mutu pene me te kupu blue nei, ne? He maha nga pru.
Hou, tata Ngati Hine koe.
Engari kia marama, kia marama koe ko tehea pru tau e korero nei. He pru ke ano tetahi, he pru ke ano tetahi, he pru ke ano tetahi. No reira ka pangapanga no iho te tangata i nga kupu ka te pake nga kupu pene i te tribe nei, me Rongo koe me rongo tahi me te me nga korero tuku iho nga mahi heke mai kei raro kei muri i tera korero.
Tena pea me whakaako tatou nga hoa Pakeha ki wenei whakatauki mo te humarie ne. Atu me pera rawa te maia kua kremehia te kupu kiwi. Ano no ratou tonu te kupu ra. Ā, me te kupu whānau o Whēnao.
Whēnao. Ko Rongowhānuitea wēnā, i a ēnei i roto i wērā, nē, kaumatua. Pēnei me ngā mea wāhi Terere, i keremehia te kupu mānuka. Kia ora. Oh, and me kia ora. Mānuka, ā.
Nē, nē. Yeah, kei a rātou. Oh, i New Zealand. Hoki he te koru. Manuka.
Te koru.
Oh, no, te koru tera.
No, te kia ora, ko Clemming ake e um, Ahitereiria, uh, ki te whakamahi tera kupu ki ana, ma ratou, na ratou.
Te maia, ne? Te maia o te Te maia, ngari ko ta tatou kore mohio, me pehea te pahi atu ai, i te kore mohio. Mm. Hoi no, haere koe ki heara ne te koraha o roto o Piripane, ka rongo koe ratou e kōrero ana mo te kia ora, me, oh, hey, nāku tera reo. E kōrero ake ana koutou mō te aha, engari e kōrero ana tērā he ingoa i runga, branding name, i runga i tētahi wareware nei hui, he aha rainei, he product.
Ka mahingia e rātou kia ora, i te mea pai ki a rātou te rongo i tērā kupu.
Māia, nē. Haere koe ki te whakaako i te kōrero mō te kūmara.
Nē, engari ko tāku hei, e tino ware ana au i te haerenga mai, i te, ka haere mai, ka haere mai a Seymour hei tuarua, Mō te taku tino hiahia kia whakararungia e Winitana. Tēnā pea ma Winitana, engari i te tautoko o Winitana kia Pākehā tātou katoa, tēnā pea, tēnā pea ma Shane. You know, because i roto i māna kōrero katoa, i roto i ngā kōrero katoa o Seymour, horekau kē he wāhi mō tātou.
Nā reira, inā kōrero pērā ia, e whakaae ana koutou kia mea atu ia he ngāpuhi ia? Ana ko Taike Ngāti Rehia ki reira, ki te tango e tā rātou Ngāti Rehia i a ia. Tae me me a Aperema ko Pātahi ki a ia mō Winitana. Ia, o Winitana.
Ia wana tana kī atu, Ngāti Wai, Ngāti Wai. Ia, tērā tana kī atu. But if, you know, tērā te taku, tana kaha, kaha ki te kōrero, ko tātou he New Zealand, all New Zealanders. Engari horekau ia e whakapae ana te all New Zealanders he āhuatanga Māori. Nei, e taea. Mehemea ia e kore ana All New Zealanders ka whakamana ia i te tū o te Māori, oh, a horekau atu aku. Engari ko tana korero. White New Zealand, nē. Yeah, we're all white New Zealand, yeah. Yeah. Me te tino mataku ka pihenga rā, ko hau, ware atu ana, pai ana wētahi wā, ko mokopuna te, nē, pūwherowhero mai o ngā huru, wēra mea, engari wā ko mokopuna anga mangumangu nei, Ka pēhea raini rātou a Moria kei ware atu ai ki tērā? Nē au, ka kitea mai he Māori, he tamariki kōrero Māori, he Māori haere ki te kura kaupapa Māori, ka pēhea raini a Moria kei nei? Me ako i te reo Hainamana. Well, i tētahi wā, e, ko Hapani te, te, te mea i akongia i roto me te mahi maths. Kōrero kia kingi, nā kore a, a māua tamariki manu kōrero e toa i tēnei tau, aka rērea tērā kaupapa ka huri ai ki te reo Hainamana. He ka taea koe i te reo Hainamana, e mua ana koe ki ētahi kupu Hainamana nei? Ō, ō, ō rekau.
Ni hao. Ō rekau ki a Kōtahi nei. Engari, he kaupapa tēnei mō te tahe atu wā, kia mōhio tātou, a Haina, Ianena, kua tae ki ngā motu katoa o te Moana nui a Kiwa. Pātoto ana i tō tātou kaha, nō reira.
Engari haere ana ngā Māori ki reira, kei reira wētahi o mātou e haere ana ki te mahi deals ki ngā Hainamana. Nā, ko Trump tērā, E, kua heke kē te Amerika i tana tūranga, ko ia te pirihimano o te ao? Āe, āe, āe.
Kua heke, heke rawa nei. Āe, āe. Koe te hātana o te ao. Nō reira, ināianei nā. Wā te ana.
Kua
marara te ao. Āe.
Nā, tatari kau ana, ko wai e tū mai? Ā, ko Ūropi tērā, ko wehe ki tōna wehenga, Amerika ki tōna, nā, ka huri mai ki a tātou, kei te pito raro nei o tēnei ao, Ā, ko wai hei hō mō tātou? Ā, me āta whakaaro tātou, nā, i a tātou e kōrero nei mō ngā raruraru e pā ana ki te kāinga nei, āe, ā, tērā, tērā anō wērā, engari tērā anō ērā atu, ā, kei te ao whānui. E tete mai ana ngā niho ki a tātou. Kia tae ki ngā raruraru pēnei, ka hari taku ngākau i hainatia ngā tupuna Māori te turi te Waitangi ki te Pākehā, ki a ngā whai e hoa ai tātou i te ao nei. Nō, kei mohi koe i taku, i te kōrero pau ki te Taipīna, koe au te tae o ngā kaikirime mō te aka whaiora o te mea, ka kōrero matau E kore āhei kia kōrero au mō te whakakorenga o te aka whaiora ina kore au e kōrero mō te Tiriti o Waitangi. Kia ora. Me ātea au ko te wāhanga tino, e, e tino raru nei te hunga Māori āianei i roto i te hauora, ka whakakorengia atu a aka whaiora, ko, ko mimiti kē te mana o te Tiriti o Waitangi. Ko te Tiriti o Waitangi, e, ko tā mātou Tino tino ahei ki te tautohetohe mo nga moni Maori. E ahakoa puta ki hea, ka hoki ano matou ki te Tiriti, anei nga take o te Tiriti e whakakorengia nei e e so ka wini tatou e nga Minita ko whakakorengia, ko whakakorengia, hāunga ano toitū te Tiriti me wera, Kona tātou e katangi ana e taua tangata nā, i te mea i a tātou e haere ana ki te, ki te porotehi mō tērā, e whakahaere ana ia te um, regulatory, tērā stats mills, yeah. Kia, and me kaha tātou, and ko whakapotongia te wā, e, e tīmata, Ono marama mō te tuku i te tō whakahē, i a ēnei kua whakapotongia ki te whā marama, te, kia, kia tae atu tō submission i te ono wiki. Engari i kite koe, i crash ano te ipurangi ra. Ae, ae. Na te nui o te. Na te nui o nga mea. Te iwi e tono korero atu ana. Yeah. Nā, ki te oke koe ngā nama i puta mō te Treaty Principles Bill. Āe, āe. Pēnei rawa te nui o te hunga e tautoko ana i a Seymour, nā, pēnei kē te nui o te mea. Ia whānau. Ahakoa pēnei, ko ngā tāngata, wērā, ko te moni o te ao. Whai moni, āe, āe, ko ngā whai moni. Ko rātou ngā whai moni, ia. Āe, ko te mea kē, kua tae kē mai ngā tāngata tino whai rawa ki Aotearoa nei, ā, ko rātou ngā mea e whāngai atu ana ngā kōrero ki a Seymour. Āe. Koia. Ko rātou ngā mea kei muri i wāna kōrero. Kia māmā ake mō rātou, kia riro atu ki a rātou ngā rawa katoa. Well you know i a mātou i Waitangi, ki te kore i a mātou i Waitangi huri tuara atu, ka haere atu rā ka Aperahama te tango i te Mike, wērā mea katoa, ka mea ia, he moe muri mai, doesn't matter. Here his own mai ki konei hei kōrero, kia kōrero tonu ia ki tana iwi. Nē. Koe te mōhio te korokinā. Nē. Nē, ko au e mea tonu ana ko te waipuke nui kē, e rua, ko te AI ka tae, ko Haina Karu. Kia oti, i a tātou e wāua mai nei e Seymour kia whakarongo tātou ki a ia, e tātou mā, E tātou mā e haroia ngā taringa kei riro ko tātou kē te wawau i te mutunga mai. E Hōri, e mōhana rānei koe ki te tai waiata Hainamana? Kāore.
I tupu ake ahau, hakarongo ana ki ō waiata. Nō reira, koe e tēnei ko te tima o te ā tātou kore runga i ētahi kōrero taonga, koe ēnei ko ētahi taonga e kua waihotia mai e koe ki te ao nei. Te tai waiata e mahara ana au, hore kau moana me me he mana aha nei here, tapu, ta, kei runga i te mea nei, e mau pea e ahau e awhina ki te mahara ki te roanga o tona kupu. Kaore tai waiata kia.
Titiro ki nga maunga, titiro ki te moana, whakarongo kia tautoko, tai oro nuku rangi. Nau tera waiata.
Āe, nā, ā, heoi anō ko ngā, ko te hōhunutanga o tērā o ngā kōrero, nā Māori Marsden, nā ngā homai o ērā o ngā kōrero e pā ana ki a Taihoronukura. Nō reira e tātou mā, titiro ki ngā maunga, titiro ki ngā moana, hakarongo ki a Hōri, Taihoronukurangi.